vachinonopinda muchairs ini ndakuti achirega ah, ndichiteerwo bepika panze ka sezvo gulezo aita se gulezo arara bamkuru vasipo rega ndinoona chi bepi ah ndinodai so ndikunonovhura muchairs ah zvandikasangana nazvo guys ka wakasangana neyo
mwana baibe masikati bamkuru aenda kubasa kana muonesa ndikati ah kuti ini ndirame ndichita se ndichidanana neyo hazviite plus unozondizadza chirwere one kusangana neni kusangana nabamukuru mm. ofichini ndine zvimwe zvinhu zvekuti ndinozomufila ndiri ndega kuti a ah, kuzasi kuchi hakusi go ko mbanamubvunza ndikati horait kwewe ukapiwa nhombo nabamukuru wozotanga kuti ndiyangu nekasi hatisati yenda kure zvedu mm. ndaanzoti kana uri musikana uchiita zvinhu zvakadaro haa ndokumbira kuti usiyane nazvo because zvinhu zvinoparadza kuzara zvinhu zvekutoti even kana mubhaibhuru hazvitodiwe
Warning, this video is not suitable for all ages. Viewer discretion is advised. Hey man, mukuita seiko team mhuri yeZimbabwe saka nhasi tina mukoma vedu ava vari panapa. Nhasi tine ma confessions ezviri kuitika mudzimba. Yes, confessions with descent. So this is episode 1 zviri sei mukoma? Makasimba here mukoma wangu? Ah, ndakasimba ini pari seiko pamba pamabuda napa. Ah, tingati pari boy here mukoma wangu? Eh, zvakamira sei
zvichiitika kunze kwekungoma wangu eh, mumastwani chimbotibatisa here gai mhuri yezimbabwe idzike kuti chii chiri kunyatsokuitika especially nyaya dzemujolo idzi munge unyatsokudzipinda sei neungoma mm, wangu apo unenge watopinda nemwoyo ka uchitoti pamwe ndiye achazove muroora but yei eh. pakanyangara nyaya yacho ihombe hayo but ichangotiraya kungoikata shoti zvo eh, so yanga iri 2022 manje mva ndasangana nemwe musikana inzi oti yeah. saka musikana uyu aigara kugweru anga aya kuholide kumba kwasisi vake yeah. saka zvaitika manje kumabvuku ukuku saka munoziva kumabvuku taisheya marooms yeah. saka inini room yangu inini yanga iri kuseri saka musikana uyo asati auya taitaura pafoni ndakapiwa namba dzake nasisi wake ndobva tatobvumana pafoni asaita tese asati auya ndobva auya patatotanga kutodanana zve about two weeks saka pa two weeks idzi manje ndakazotanga kungoona musikana manje zvasiyana ka nezvanga ambori paakaita se paakasvika akanga akuita tumamudzu plus munoziva bota bota aindipo almost every day but mazuva iwayo eh. anga akusada hanzi iye ndakaneta kumubvunza kuti wakaneta nei eh. ah, saka one day manje akazosiya foni yake pachaja muroom mangu since ndikuti taishare then imva ndazoona bamkuru manje achiti kuti monsenderawo kapicture raakusira wakansendera nezuro mm. ndobva ndabvunza ka bamkuru ndina ndine foni ndikati ah, picture ripi bamkuru bamkuru obva vatora timira nchange kukusendera ah, bamkuru ndobva vatora picture renhengo yavo eh. ah, ini mandashamisi kuti kwaichi chachii saka manje ndikamboda kuita hasha yekuda kukanda foni pasi ndikati aiwa rega ndimirire munhu wangaite se auye azvipindurire ega ndobva asvika ndobva ndamuti koyero kuita sei nabamukuru wako zvikanzi aa pane yatikuita bamukuru wangu wangori bamukuru wangu ndikati wo oh, asi nezvavanga vachitaura chi hazvienderani eh. ndobva ndamuratidza chati ndichitaura nabamukuru zvikanzi aa pamwe watozvitangawo nhasi pamwe watozvitangawo nhasi semunhu aidewo munhu wake eh. vandamboti ari ah, atingozviita brashoft vandaita se siyane nazvo vandatomudza kuti kana zvituzvo zvavo kuita chi siyana nazvo zvakaipa bhozi chi iwe ukutochengetwa nasisi wako and then wobva wazozvibata kuti ndozvawakuita plus nerimwe divi futi ukurwadzisa chi ukurwadzisa inini mm. but atowirirana paipa chi inini nabhebhi but tanga kudanana but tanga kudanana saka rimwe zuva manje zvaitika manje bamukuru ava wainonoka kubva kubasa ofichi mukadzi wavo aikurumidza kurara because anga ane pamuviri saka vaiti kana vasvika vainzi svika vanhu varara zvekumaround 910 saka pavaisvika manje vaisira bhebhe wangu yaya meseji kuti ndapa gate saka munoziva matoilets ekumabvuku ari uchingobuda padhuo remba obva atongopinda mutoyasi yeah. saka manje bhebhe anga akuziva ka yanga iri rutini ndakatozozviona pamwe zvanga zvatonyanguva zvichiita se zvitoitika ah, saka bhebhe manje akabva abuda inini manje uzuva iroro ndaitoda kuti tese toriwo bota ndikati ndikanditese nditiere bhebhi eh. saka manje ndakambodhileya vakuru obvoita se obvasvika obva vapinda chimutoyazi vachinonopinda mutoyazi ini ndakuti achirega ah, ndichiteerwo bhebhika panze ka sezvo gulezi vaita se gulezi varara vamukuru vasipo rega ndinoona chi bhebhi ah ndinodai so ndikunonovhura mtoyazi ah zvandikasangana nazvo guys ka wakasangana mm. nei haa ah, mukoma wangu ka eh. kana zviri izvo zvikiitwa newamwe asikana ka eh. dai wambotyawo mwari because haa ah, haa ah, mukoma wangu ndiyesheyotyano ndonyatso zvisanangura sei ndikasvika mva ndanovhura dhoo paipe vananona mwana kundedzera bankuru bankuru bankuru ini cheti bankuru akuvaona kupi eh. pandanga ndonovhura dhoo manje ndopandikaona kuti ii atori mahwani ndobva ndavhara saka ini ndakabva ndagara manje chi pavheranda manje bhozi hasha dzandandari nadzo dzainza dzekuti ndodza gulazi here kuti ndozvaitika kana nditora bhebhi rangu ndorova kana kuti tonetsana nabankuru eh. ha ndobva ndambogara ndobva ndambogara saka iye manje bhebhi anga akuchema manje kuda kuti ndifile guilty here kana kuti angada kukumbira regerero pamukuru wairova bhiya ubva watobuda ubva wadzokera chii wadzokera kubhawa bhebhi manje ini ndakabva ndapinda mutemo ndalaxa pambeda bye bye saka manje since ndikuti taishare like maroom baby yobva auya chi muroom mangu bva atanga kuchema bva atanga kuchema bva atanga kuchema apa ini zvemanheru aya ini ndaitodawo chi ndaitodawo bota munongoziva saka ndikazongonzwisisa ndikati aona ah, bebe wangu ndakuregerera mm. chichichichi saka bebe akabva takabva tatanga kuti ruva romance paipe ruva romance ruva romance same night iyoyo eh same night iyoyo akanyengerera chero chokwadi ipapo ndakanyengererwa zvekuti ah, ndakasara ndiri pakona eh. achinditi baby kani please usaudze kana sisi wangu kana chichichi ndokupa zvese zvaunoda hmm. ndakati chero chero zvese zvandoda here zveshuwa zvikanzi ee eh, ndokupa zvese zvaunoda vana mukumbiriwo zvese zvandaida ndovaita se ndopaandipa manhere aya paatopera bamkuru mangwana makuseni achisvika zvikanzi amfaona wangu mazuva ano hausi kubatika chimbo o oh, chimbobata five yako iyi ha ndikati ndingarambe mari here vandachengeta secret yangu zvangu eh. vatitangoda vachimhanya nabebi chimhanya nabebi saka zvakazopedzera zvangu ndibhohwa manje bhozi ndakazenge ndakurara ndada kutaimira vanhu vangu ndandakusarara manje ndakazenge ndada kutaimira vanhu vangu kuona kuti hapana zvavari kuita kuona kuti hapana zvavari kuita eh. saka ndikazoona kuti alefe ah, kurarama ini ndingori nestress ndichida kungotaimira vanhu chi haiite chirega ndizvisi yangu ini ndongozoti ha ah, mwana uyo akudanana chi nabamkuru inini hangu ndotsvaga chi anodawo inini zvangu mm. Ah, mwana baibe masikati bamkuru enda ubasa mwana muonesa ndikati a ah, kuti ini ndirame ndichita se ndichidanana newe hazviite plus unozondizadza chirwere one ukusangana neni ukusangana nabamkuru mm. ofi chini ndine zvimwe zvinhu zvekuti ndinozombofila ndiri ndega kuti a ah, kuzasi kuchi hakusi bho yeah. ko mbanamubvunza ndikati horait kweiwe ukapiwa nhumbu nabamukuru wozotanga kuti ndiyangu unoita sei yeah. mwana iye ndopakabva atonivhurira hombe zvikanzi ye ndine boyfriend yangu yandikatanga kudanana nayo yakabva yati ah asi ndada kuti tiite vana saka ngatibaiwe jadhiyewo e chichichi saka anobuditsa point yake pachena kuti inini ndine chi ndine jadhiyewo okay. ndikati wo saka which means kuti hauti ukwanise kutoita mwana here zvaizvoizvi zvikanzi ee i at least kana ndaita se ndarebviswa inini kurimwe side ndikati chance given but kurimwe side manje ndikatanga kugaya ndikati ah, ko chirwere orit e eh, nhumbu bho hayo but chi but chirwere moziva semageto isi tonyanyoitya nhumbu darika chirwere ndikati ah, ha orit haisi danger kana iwe usingaite nhumbu wait mandi munotya chii
chotya yedu inongodarika chirwere o oh, chirwere hamuna basa nacho ya chirwere ha chirwere maziya chatotya yedu kunyanya kumitisa kuti iwewe wamitisa chi usati wada kumitisa but ah, zvimwe zvakawanda tinyanyoite se hatinyanyo consider kumageto youth musa musa
saka manje eh. but atanga kudanana futi nemwana zvaitika manje mwana uyu manje aindinyengerera

zvikandigara muhana ndikati hai ndakuzongovaudza chi chokwadi zvinhu zvikuitika ndichiti hamungonipopotere henyu but inini chokwadi chandoziva chi ah, kudaro asi sakabva pina muchiki saka mwana uyaye wandodana naye anga asipo manje paakadzoka akasika zvinhu zvake zvese zvaiswa chi zvaiswa panze nasiso ake because aigara ugweru vatonzi nasisi wako panapa pasina nzvimbo because zvaiitika manje mostly ndaiwanzoti paevery chat rawaitaura ndaitora screenshot na ndasenda kufoni kwangu saka ndaibva ndazvihaida zvinhu zvezve saka iye aifungidza kuti pamwe ini ndirongoona ndina kana action anoita se asingazivi kuti aiwa mavhi 11 ndaita se ndaitora ndobva saka ndikaratidza sisi wacho sisi wacho bva wapinda muchiko bva mubuditsira zvinhu zvake panze paakasvika bva asvika zvinhu zviri chi zviri panze mwana wanobva atanga kuchema saka iye aisazoti akudzingirwe because sisi manje wanga wakusatokwanisa kana kutaura zvekutoti wanga wakutodzorwa nevamwe moms vepanext vachida kutoita se vachida kutomurowa nezvana ndavaradza chipa foni because a ah, ini ndakazenge ndadhiniwo plus nekuudzawo mashamwari kuti but guys zvinoita here kuti ini ndidyirwe bhebhi rangu nechi saka mamwe magaizi mamwe aitisiyana nazvo mumwe achiti kana uchida kungodya sini ngodya hako sini as long as time yako ichisvika vamwe vachindipawo mamwe maadvise yekuti haukona kuti chii chingoudza mukadzi wacho kuti ndozvikiita se ndozvikiitika saka ndikazonyatsogara ndega ndikati aiwa kuudza mukadzi wacho wokuditsa chokwadi pachena ndokuita se ndokuzvipedza sa mwana manje obva afonera chii bamkuru saka paakafonera bamukuru anga akanga aisa foni paloud saka bamukuru aona zoti chi atori mahwani watofona wachitoti swits hati yokuita sei haa ndatosuwa kufamba chinhu ini anzozwa wangu chinhu chaitaurwa ndechipi maiguru manje ndobva wapinda chi ndobva wapinda futi chiki eh. ndobva waibvuta foni yayo obva watanga kutaura nabamukuru watanga kutaura nabamukuru bamukuru obva wakata foni bamukuru saka musikana uyu akabva aenda kuseri kwaimwe ainzi mai tuso kuti angokwanisa kungojegera akamirira chibamukuru bhozi mudheni mamusiri kugarika pakuti bamukuru wangu asipo aizokwanisa kumiririra pakuti sistra nayanga ita se yange yatsamwa ha ini ndimva ndatanga kutofila guilty ndichitoti ah, but apa ndatoparadza chi ndaparadza ukama hwasisi awa nasisi awa nabamukuru wavo saka ndakatoswera hangu ndakatodya izi zvangu ndichigayo kuti saka ndoita sei ndoita sei manje vanhu vakufungei vakuti ndaparadzanyisa here saka bamukuru vakabva vaya chi vakadhakwa vakati haa shaka newe wati wakudzinga chi mainini wako ndakuenda hangu nawo iwe chisarako chi sarako panapa ah. ah, Bamkuru ndobva watoti mainini rongidzai titese titsvage ndi kumwe kwekutese kwekutogara zvekutoratidza kuti haa which means kuti mainini ava vaitopakura kudarika chi kudarika maiguru eh, mm. saka hameno ndokamfungiro kangu kusazoziva hangu kuti ndozvavakavaitira kuti vaendere then ubva watobatsira chi munin'ina wavo kutakura mabhegi aya ndobva watoenda nayo bva watanga kugara kunonzi ugazepo uko vakatoenda namainini vatoenda namainini ko maiguru akasara maiguru akasara patinozopera nguva isusu namhomzi yangu tikabva taita se tikabva tatama pajeni ipapo because zvanzvakutaurika muraini taita kutonge tisi takakonzeresa
saka muchiri kutaura mese here namainini wacho namainini mm.
ah, namainini manje chikazoitika manje chekuti mainini vakazorwadzisa futi bamkuru mainini vakati vaenda nabamkuru vagara nabamkuru bamkuru vatora mamukadzi wavo mainini futi vakabva varorwa neumwe munhu futi neumwe munhu futi ah hazvinhu zvino bamkuru vakadii vakazodzokera kuna maiguru e, bamkuru vakazenge vadodzokera kuna maiguru but maiguru manje vakanga vaenda kumusha kwevabereki vavo Oh, saka vava vasingachawaniki yeah, vanga vasichawaniki saka bamkuru ndakazongosiyawo vachingoita imwe munongoziva kuti vaizongonotsvagawo tsvagawo pazvikona vedu vemanheru kana sisi ah, saka ndeipi imwe advice yaungape kune akaterera zvaunofunga kuti vanga ungavakawo hatisati yanga kure zvedu mm. ndovanzoti kana uri musikana uchiita zvinhu zvakadaro haa ndokumbira kuti usiyane nazvo because zvinhu zvinoparadzanisa zvinhu zvekutoti even kana mubhaibhuru hazvitodiwe chingovimbikawo pane munhu wako toziziva hedu kuti isusu semayutsi tine zvinhu zvatisingakwanise kukupa iyeye vasikana makuda madhara iyeye pamwe togononge titori vadiki zvese kushayiwa mari kana even inside but kana wangodawo munhu ingodawo chi ingoda nemoyo wako kwede kuda kungobleswa nemadhara mari mari inouya mari inoenda but mm. love lasts forever saka mostly kuasikana ndozvandowanzotaura asi kuvakomana ndoti Ah, paibe panotaurwa nyaya yekuti chengero kana even kutarisa munhu wako unofanira kumbogara uchimbotsvaga e, toziva kuti hanzi ukatsvaga makudo mugomo unoita se unomawana ngatitomawanei tigare taziva chi chokwadi saka iyoyo mumwe wangu advise kumukomana ari uko ndokumbira kuti tsvage makudo gomo toziva kuti tomawana chete sezvandakaita makudo ndakatomatsvaga ndakaita se ndakamawana but na chishuwo changu chansiri chekuti ndizorambanisa bamkuru namaiguru sezvakazoitika but chishuwo changu changu chiri chekubata chokwadi nekuti zvese zvakawanzika zvitese zvibude pachena so ndinonzwa hangu kurwadziwa pakuti musikana wacho akarwadzisa bamukuru akarwadzisa sisi wake bhozi akarwadzisa sisi wake nekuvatorera murume wavo vazorwadzisa kuti murume wavo nekuroorwa nemumwe murume so ndinongomushuvira hangu kuti kwaari ikoko ya ngangoitirwa hake zvakanaka asi but zvaakandiitira zvaakaitira bamukuru wake nezvakaitira sisi wake haina hangu said wangu ndakamuregerera hangu pakuti ndakaita muvuone zvangu kusazoziva kuti vani kudanana naye ndozvaakuita here izvezvi manje handichaziva kuti ndonyatsotrust kusvika papi okay handichaziva ndotrust kusvika papi zverudo izvi haini mukoma wangu ka pakaipa but ya ah, nemashoko iwayo hangu ndokumbirwa hangu vateereri vadiwa mungogara muri alert ndati ngatitsvagei makudo mugomo tinomawana chete wow thank you so much saka une zvimwe here zvaungada kutaura kana ndizvo chete ah, zvimwe zvakatowandisa zvakatowandisa zvekuti tichakupai imwe another episode yekuti tinozokusheedzai futi motaura so vadiwa vateereri this was confessions with decent kana uchinakirwa neprogramu inoyi make sure kuti watiisira inbox make sure kuti watisendera message kuinbox and weare definitely going to respond tichisheyawo nyaya dzakadai so imimiwo vateereri kana mune nyaya dzamunadzo dzamukuda kusheya kana zvamukuda kukomenda kubatsira maererano nenyaya dzinenge idzi